En forme de moyenne, 205 mètres. La selama nwen, cehṛ-agi nettmeyyiz lqaymat inefɛen deg ddunit n bunadem. Ṛebbi ittak-as i mkul yiwen lɛaqel, ṣṣeḥḥa d tazmert, lameɛna acḥal medden isexṣren lbarakat-agi ɣef wayen ur nettduma ara I nezmer ad nmeyyez acu d lqaymat yenfɛen, idumen armi d lexxert. Ur nettkel ara ɣef leḥwayeǧ n dunit ara ifennun. Qqaren medden llan tlata n lenbiya deg dunit, Sidi Ɛebbuḍ, Sidi Lɛedda d Sidi Lxuf. D tidet, d tlata agi i iḥekmen deg dunit n bunadem, lmeɛna acḥal d abrid d newtni i t-iḥermen ad yaf zdat Rebbi lqaymat-nni yenfɛen. Tikwal ḥarmen bunadem-nni ad yeddu ula deg ubrid n Rebbi d tidet. Yaw tura ad nmeyyez Sidi Ɛebbuḍ, nnbi-nni iḥekmen fell-neɣ akk. Ma tebɣam nmeyyez-it ayagi ddurt iɛeddan, akken nmeslay lwaḥid ɣef win yettqelliben cci n ddunit. I wakken ar Yidir, yessefk-as i bunadem ad icɣel s tɛebbuṭ-is, ad yerbeḥ iṣurdiyen s wayes ara isɛic iman-is d at uxxam-is. Lmeɛna llan aṭas medden yettqelliben akteṛ iḥwaǧen i tudert d ṣṣeḥḥa. Ṛebbi yeqqar-aɣ-d deg Wawal-is, Ma nesɛa lqut d llebsa, ayagi ad aɣ-ikfu. Wid yebɣan ad rnun ɣlin deg ujṛeb d taqeṛṛact, Deg waṭas cehwat i ṭṭurun imi ɣerqen medden ad agnegar d texsart. Durt iɛeddan, gma-tneɣ ismekta-yaɣ-d ɣef lmettel-nni i yeḥka Sidna Ɛisa mi yella deg ddunit, ɣef yiwen usɛay yebɣan ad yečč, ad isew, ad izehhu, ad ittu lehmum-is. Lameɛna, Ṛebbi isemma-yas d amehbul. Imken llan wid ur neḥsis ara ddurt iɛeddan, ihi ḥessiset tikkelt-agi i lmettel-nni. Tamurt n yiwen urgaz ssaɛi terra-d aṭas. Dɣa yebda yettxemmim deg yiman-is. Yenna acu ara xedmeɣ imi ur sɛiɣ ara axxam, amkan, dɣa anda ara serseɣ tafellaḥt-iw? Inna, Ataya wayen ara xedmeɣ, ad ɛeddiɣ ad sseɣliɣ lmexzenat-iw irkul u ad xedmeɣ imeqqranen, akken ad jemɛeɣ deg-sen taflaḥt-iw irkul akk d wayla-w, dɣa. Ad iniɣ i yiman-iw, A tarwiḥt-iw, tesɛiḍ aṭas n lerẓaq ixeznen i waṭas iseggasen. Tura ihi, steɛfu, ečč, sew, tezhuḍ. Lameɛna Ṛebbi yenna-yas, Ay amehbul! Iḍ-agi ad ddmeɣ tarwiḥt-ik. Ayen i tjemɛeḍ merra i wumi-t ara yili? Akka-agi i tḍerru a yetma, d win ijemɛen lerzaq i yiman-is, ur yesɛi ara deg Rebbi.
Akkagen ya leḥbab i gla lḥal i wid ittaǧǧan i Sidi Ɛebbuḍ ad yeḥkem fell-asen. Ṛebbi iqqar-aɣ deg Wawal-is, Tudert n bunadem ur d-itekki ara seg wayla-s ɣas yella di ṭṭaqa. Qelbet amezwaru, Ddu la Ṛebbi d lḥeqq-is. Dɣa yir kul leḥwayeǧ-agi nniḍen ad awen-ttunefk n tzayed. Anbi wis sin i iḥekmen ɣef bunadem? Anbit iḥarmen tikwal ad iqleb dula Rebbi, ad yeddu deg ubrid Rebbi d tidet, d sidi n lɛada. Acḥal i iḥemmel bunadem ayen i yennum. Ma yettaɣ tanumi ad ixdem kra neɣ kra deg ddunit-is, alaxaṭer akken xeddmen medden akk, imir-nni acḥal d abrid ur yezmir ara ad ittaxer merra ɣef lɛada-nni. Sidi n lɛada, iḥkem fell-as. Deg wawal n Ṛebbi, nezmer ad nɣer taḥkayt ɣef yiwen n urgaz isem-is Cawul. D argaz-agi inan ɣef yiman-is, D sslam ɣef tikli n ugeddin, amek neṣṣḥeɣ swaswa lɛaddat n lejdud-nneɣ. Yerna qehreɣ wid merra itebɛen abrid n Sidna Ɛisa, cuddeɣ irgazen d tilawin, wwiɣ-ten armi d lḥebs. Caɛul izuxx tagway-agi ala xaṭer yeḥseb lɛaway d lejdud-is d abrid i s-ilaqen. Daymi i iqehher wid merra itebɛen abrid n Sidna Ɛisa, abrid ilan d abrid ajdid lweqt-nni. Lameɛna Rebbi isefhem-as akken ur ilaq ara ad iserreḥ i Sidi Lɛada agi ad yeḥkem fell-as. Ṛebbi tikwal ittbeddil ccirat-is seg lqurun ɣer lqurun. Akken ittwekteb segmi ihder Ṛebbi zik s lenbiya i lejdud-nneɣ, seg lweqt ɣer lweqt s iberdan imxalfen, ihder-aɣ deg wussan-agi ineggura s Ɛisa Lmasiḥ. Cawul-nni ur ifhim ara annect-agi. Yeḥkem ɣef wid itebɛen Sidna Ɛisa lweqt-nni alaxaṭer iḥseb yesɛa lḥeqq. Lameɛna Ṛebbi yessefhem-as ur yesɛi ara lḥeqq. Yiwen wass, akken idda deg ubrid, tecɛeceɛ tafat tameqqrant fell-as armi yeɣli ɣer lqaɛa, yesla i ṣṣut-is yeqqaren, A Cɛul! Acu ɣef i tqehhreḍ? Iǧaweb yenna-yas, D acu-k a Sidi? Ṣṣut-nni iǧaweb yenna-yas, Nekkini d Ɛisa-nni tqehhreḍ. dɣa Cɛul inna-yas, Acu i tebɣiḍ ad xedmeɣ? Sidna Ɛisa iǧaweb inna-yas, Kker fell-ak, ruḥ ar Cam ad ak-iniɣ ayen ara txedmeḍ. Ma mi d-ikker yufa iman-is d aderɣal, iqqim telt iyam ur iswi ur ičči. Ṛebbi iǧǧa-t ad iqqim akkenni ad ixemmem ɣef ayen iḍran. Imi armi iceggeɛ ɣur-s win innullen allen-is, ɣlin deg-s iqecran, dɣa iwala. Iwala mačči kan s wallen-is, lameɛna yuɣal ifhem s wul-is, ifhem belli lɛawayd-nni ɣef i yettkel ɣer tura, llan fell-as am iqecran-nni yeɣlin seg wallen-is. Acḥal d abrid! Mi ara neǧǧ lɛawayd ay tebɛan medden, tafat n Rebbi tettfeǧǧiǧ ulawen-nneɣ armi nefhem ur nezmir ara ad nettkel ɣef lecɣel ifassen-nneɣ, yeɛni ɣef lxir ay nxeddem iwakken ara nerbeḥ ttwab. Nefhem ur nezmir ara ad nettkel ɣef lɛawayd lejdud-nneɣ i leslak. A leḥbab, ma tettqellibem lqimat inefɛen deg ddunit, ttkellet ɣef umeslak yeddren ɣer yeffus n Ṛebbi. Sidna Ɛisa Lmasiḥ yebɣa ad icafeɛ deg-wen, lameɛna ur yezmir ara ma tettaǧǧam i Sidi Lɛada ad iḥkem deg wulawen-nwen. Sidi Ɛebbuḍ isseḥfeḍ-aɣ ad netbeɛ ccehwat n wulawen-nneɣ. Sidi Lɛada isseḥfeḍ-aɣ ad nettkel ɣef wayen iɛeddan. Tikwal ɣef wayen ilan kan d tamacahut mebla tazmert. Lenbiya wis tlata ɣef i d-ttkellen aṭas medden d Sidi Lxuf. Sidi Lxuf agi iseḥfeḍ-aɣ ad nagad kullec. Iseḥfeḍ-aɣ belli ulac laman merra deg ddunit, ulac tidet. Win yettkellen ɣef Sidi Lxuf ur yufi wara lqima inefɛen. Meḥsub medden merra llan seddaw lḥekma n nnbi-agi. Sidi lxuf i iḥermen aṭas deg-wen ad tqelbem Sidna Ɛisa, ulamma tɛeqlem d netta ay d abrid, tidet d tudert yettawin ɣer Rebbi. Bunadem yettḥessisen i Sidi lxuf, yettagad ayen ara inin medden, yettagad ad yeṭṭixxer ɣef leɛwayed n tmurt-is, yettagad ad yettekkel ɣef Sidna Ɛisa s wul-is irkul. Lxuf-agi d lḥerǧ n Cciṭan yebɣan ad yesswexxer bunadem deg ubrid n Rebbi. Ittwakteb lxuf n bunadem ittuqam taqellaɛt, lameɛna win itteklen ɣef Sidi Rebbi d wayen ittwaktben deg wawal-is ittili di laman. Ula d Sidna Dawed zik yugad, lameɛna yufa ayen i s-yekksen lxuf. Yenna-d Sidna Dawed deg Zabur, Ḥunn fell-i, a Rebbi, alaxaṭer iḥerres-iyi bezzaf bunadem. Setu n wass yettraǧu-iyi, yettɛettib-iyi, setu n wass tezzin-iyi ixṣimen-iw. Ɛewmen wid i yi-ttnaɣen s leqbaḥa. Ɛni mačči akka i yella lḥal fell-ak a gma? Tugadeḍ ad tetbeɛeḍ Sidna Ɛisa ɣef ddemma n wid i k-d-izzin? Ḥessiset i wayen i d-yenna Sidna Dawed, Mecki uggadeɣ, ttekleɣ fell-ak a Rebbi. D Ssid Rebbi ara ḥemdeɣ, ad ḥemdeɣ awal-is. Ttekleɣ ɣef Ssid Rebbi ur ttagadeɣ ara.

I win ibɣan ad t-itbeɛ, ur ttagadet ara wid ineqqen lǧetta ubeɛd ur zmiren ara ad xedmen ulamma d acemma. Ad awen-melleɣ anwa ara tugadem akteṛ, agadet win izemren ad ken-ineɣ, ad ken-idegger ɣer lǧehnama. Yerna Sidna Ɛisa s imeslayen-agi n Inǧil, Qqareɣ-awen, win ara iqerren yis-i zdat imdanen, Ad qqireɣ yis diɣen zdat lemlaykat Rebbi. Aytmaten di setma, mizet swaswa lqiymat inefɛen. Ɛni mačči axxir ad tɛatbem cwi adagi deg ddunit, ad terbeḥem cchada agi n umeslak-nwen, wala ad terbeḥem ddunit irkul? Ad awen-truḥ terwiḥt-nwen? Anwa d Sidi i iḥekmen fell-awen a leḥbab iḍ-agi? Sidi Ɛebbuḍ? Sidi Lɛada? neɣ d sidi lxuf, neɣ imken ḥekmen fell-awen i tlata, ur tefhimem ara acu ɣef ur tufim ara deg ddunit lqaymat i awen-ilezmen. Ncalaɣ mačči d yiwen n lenbiya-agi i iḥekmen fell-awen, ala xaṭer Sidna Ɛisa Lmasiḥ yebɣa ad yili d Ssid-nwen, ad awen-imel lqaymat inefɛen, ara awen-iqammen armi d laxert. Ṛebbi iḥemmel-aɣ, dayem i aɣ-d-iceggeɛ Sidna Ɛisa. Ḥasis at yimeslayen agi seg wawal-is, Ulac lxuf di lmaḥiba, lameɛna lmaḥiba ikemlen tessufuɣ lxuf. Nukni nḥemmel Rebbi lxaṭer iḥemmel-aɣ d amezwaru. Lmaḥiba Rebbi tḍehher ɣur-neɣ mi d-iceggeɛ Mmi-s awwaḥid ɣer ddunit i wakken ara nidir yis. Deg tagi ay tella lmaḥiba, mačči imi nḥemmel Ṛebbi, lameɛna imi i aɣ-iḥemmel, iceggeɛ-as Sidna Ɛisa am timezliwt, lexlaṣ i ddnubat-nneɣ. Win ur neɛtiq ara mmi-s, lameɛna ad t-isselmen fell-aɣ akk, amek ur aɣ-d-ittak ara diɣ neḥwaǧ akk yid-s?